Odadana man i yo. I yo boke ko winy ka mit ci wanye. I kare mo eh, tye okeny ki laminne ka dok minne gin gire gitye ka kwo kare kengi. Ento keny odongo awobi maleng adada. Leng. I kom lenge-ni, en pe oye me cito ka yenyo nyako, ento karene me nongo dako onongo dong bene oromo. Pol kare anyira aye maro bino ka neno ni ki lwong kor keny ma gin ilok kwede kong ci okeny pe bedo gang bedo i wi dido mo tye i nget gang pe cok tutwal ma en waco ni ka ce ngato mo obino nyako mo obino ci laminne ocito olwonge. Dong anyira egi ni en aye kwayi lee mapapat ma gin aye bino i acakki kwac bino.

Aputa ka cito en woto ki wer ka owero ci lok ma gamo ki kunnu bedo bene wer ci dong en dwogo aputa ka dong cito cako dong wer okeny okeny okeny okeny wadi ya keri keri kijing.

ma alwonga ka ngo kiri kiri ki jing ma alwonga ki anyira kiri kiri ki jing anyira nyingi anga kiri kiri ki jing anyira nying lajwa kiri kiri ki jing iwacci ma agi kiri kiri ki jing ma kukwany abir kiri kiri ki jing ma kukwany kale kiri kiri ki jing wek gin guregi kiri kiri ki jing wek gin gutedi kiri kiri ki jing wek gin gucam kiri kiri ki jing wek gin gudoki kiri kiri ki jing okeny ni idek kiri kiri ki jing ci lee mapol mapat pat obedo ka wot en weng okeny pe ye ni okeny ni dek ngat ma dong obino me agikki me namba aryo obedo ayom, ayom obino owacci aputa cit ilwonga keny do.

Yom waco, An bene adok oko, pien cwinya yom tye iye ma pe twere. Waco, An bene adok oko kong. Yom dok ocako wot, ayom dok ocako dok i kot dolo. Ento dolo obedo lee maleng adada ma kome owalo owalo owalo maber. Ci i kare ma dong dolo ok, dolo waco ni aputa tek cit adwong akeny. Aputa ocito.

ma pud ogoyo kwana me dok. Ineno me gadolo gin ma kikwano dong pati ma dano kikwano-ni. Me ka dano dano kikwano labir, kikwano ah, lapena, kikwano nyim. Ento me gadolo dong kikwano jami mabeco, kal, pul,

Wuye gire ento bot ayom oye ento eka ayom en jami ma nakane kwere ki dano ma ticce tek-ki en aye waci kikwanye me gadolo jami ma ticce yot-ti en aye myero kikwanye waci en dong ebino mon aryo dong mon aryo dong
a joni dong ayom jobo bel labir oonyo dyekal jobo lapena kionyo kwanyo nyim kiketo kanyo ayom migi cak tic. Dolo kwanyo kal kimiyo, kikwanyo ngo kimiyo, kikwanyo pul kimiyo lucak tic. Ayom oyabo tic ki mit kom mo ma dong pe toko toko. Ayom onongo labir, odino labir papapapapapapap ocako kworo labir. Dolo obedo lee ma kome wac ma konye pe leng gire ento kome wac tiyo mot tiyo mot tiyo mot en ma yom tye ka kworo bel dong-ngi dolo pud tye ka dinone ayom tye ka rego dolo pud tye ka kworo bel. Ayom otyeko rego woko weng, ocako yubo lapena ki nyimgi dolo pud tye ka rego. Ayom otyeko yubo jamine enoni, Ayom oa me cito i kulu ka twongo pii. Dolo pud tye ka yubo, ee pud mito cako rego. Ayom otwongo pii woko weng, Ayom odwogo, Ayom ocako keto dek i keno. Dolo pud tye ka cito i kulu. En ma dong leyo kong Ayom ba, Ayom nongo tye anyim. ayom otedo okeny dong kikany bene obino woko dong gang tye i ot buto awobe mukene ma gang kany bene dong gubino dong gitye obedo i ot buto ka okeny tye ka kuro dong tic ma dong tye ka timme ki gin acama ayom oguro dek mo pien ongako mo angaka mit lapena lapena ogako ogako maber maleng olwoko woko tatat maleng adada. Ka ma lwak maleng oketo keno olabo ocako yuboyubo dek maleng ocelo nyim maber ma nyim ca iye omake maber maleng adada oguru ngom maber mapwot adada bel labir kun ineno labir tek-ki orego pien i acholi kirego arega ki cing orego i pong ma moko kwon yom nongo nono nono actually ka gineno yom omoko kikwanyo kema ci kicel i kor ot ka omoko oko ci nongo mokone tye mayom ento ka icel i kor ot oo nongo gwa ineno kwanyo mege cel i kor ot nongo omoko moko waci man tye maber omyeno kwon woko weng i ca ma dong en otyeko tedo. Dolo pud tye ka tedo. Dong ocwalo dekke bot dano. Co ocako cam, ki dano mukene gucako cam. Dolo kaka man obalo otedo bal mo ma konye pe. Ngo ni eni ongeko wange bene pe olabo. ocungo kede keno ki meno nyako maleng nyako maleng ocungo kede keno ki meno ngo en ma myero bedo arubone wek pe ter pe kumoke ni ngo moko ma ngwece ngwe adadadadadada moko ko man ongako ngak mo ma pe tuko tuko kun ma kal ma yom adada pien kal yom ba kabi tek ongako dok ongako Kare ma dong dano ocamo dek cari, ocamo dek ayom otyeko wat, mo mo pe odong. Me ka dolo dong otyeko tedo, kare ma otyeko tedo okelo dek mwece gamo dano woko icel. Tik col acola me ka yom naka ni leng, leng ni col acola. Dano gwelo ka man bilo pe camme. Dano bilo pe camme, kidiro dek ki bere pe kicamo. ci okeny dong owaco ni, Aa, an apwoyo wun gin ma dong tye, wun aryo weng dong wudok cen, an abilwongowu dong alwonga. Wun wudok dong cen gang ba? Aa, aye pol pe. ayom dong ogwarre odok gangi dolo bene dong ogwarre odok gangi okeny ki kak man dong onongo ni dako maber kara ayom aye pe dolo ma nongo en itamo ni leng ento ticce bene peke dano weng waci dako dong en ayom keken waci man dong atimo nining? Kana dolo ma owiro awero pire. Dolo ma awero pire.
Gin ma dong en owaco wa ci dyel an amiti in icit gang bot ayom ilwonga ku bin ci amito ka icito olo to ni icito ki lok ki wer ka icito in ibiwaco ni ngo dyel owaci mee ni aa in pe ingeyo olwongo romo romo in ibin kare ma kilwongo romo Romo dong kare me waci in icito iwaco ni ngo romo dong cako ki wer ci waco aa in kare romo in dong citi gin me tim ene citi iwac bot ayom waci koma lit mada amito toyo atoya kubin kunena nena keken iwinyo ni ee romo aa me cako cito lalongo ayom Kare ma dong tye ka cito ka lwongo ayom, ocako wer. Omera aye, omera aye leng de, omera aye, omera aye leng de, ni ceng ni dega yom leng de, ceng ni mito dolo leng de, ti leng de iye leng de, ti leng de iye leng de.

kare ma dong tye cok gang ayom giwaco ni eh tye kit wer mo dok tye ka were ki nya ayom eh ya wer ngo ma dok kidok were ki nya ayom kor ko winy ba rom bino abina mera ye mera ye ling ling mera ye mera ye ling ling

Ee, kineno ka aromo tuco tep. Ah, romo, in ibino do? Ya abino. Lok ngo? An abino en ba? Okenye ora. Okeny kome lit ma dong mito toyo atoya. Ci wacci.

rego nyim di boyo keto kany kwanyo cwa boyo gi weng akacel wot me cito neno latwo pien i acwale pol kare two ka tye matek pole nongo tek pe gicamo i kwo mine nyok aye nyoka ne ki piyo ki cwa mawac wek i nongo ka dogi dek dek cwa ni Luto konyo wacce ni wek odony idonya. Cito dong kunu kare mo cito. Giwoto. Giwoto ki wer dong en romo. Omera ye, omera ye, ling di. Omera ye, omera ye, ling di. We ceng ni dega yom, ling di. Ceng ni miro dolo dong, ling di. Ti, ling di, ye, ling di.

cwacci ayom apwoyo bino ka nena an koma pe lit ento icakki ceng tin kwir ma aneno i komi oweko dong ayero in aye ni bedo dako naa pe dolo iwinyo ni ee an koma pe lit caka ceng tin wacak bedo ayom dong iye dok mayom joni ocako bedo macalo laco ki dako i ot gubedo matwal tedo dano ket dako pa keny dako bu keny eyo dolo pe ki miti ciro dong me twale kore pe ki lwongo dolo pien ki neno kite lacaca kome bedo wac pe romo tedo pe romo gwoko dano mamoko be pe romo reko mano en kite wek acwali waco ni ber del kom pe ki camo